Gibbs MC n'enyakwine ekya rimwe kandi omu puroguraamu eya Sunrise Show ninga shi Ekimurinkano. Eizooba kandi ni eizooba ry'okwakabiri munywani wangye, ebiro ni abiri na bishatu by'okwezi okw'ikumi n'ebiri omwaka ogw'enkumi ibiri abiri n'etaano. Big up n'okwiitsa noneeba eki orikukora ni kirungi munonga munonga munonga munonga. N'okusiima embabazi z'Ow'ahaiguru orikubusheeshesa kandi akagaruka akabwiiza kurungi. Bukiira bukashwa bukasheesha, atukiire amagara ago goona. Bantu mwe, n'okusiima embabazi z'Ow'ahaiguru tihabw'amaani gaitu, nikwo twabaasa kuba nituroga ramutsyo kandi na puroguraamu yaitu ei ya Sunrise Show, ekimuriikano Givuze Musiniye ekyakwine aha Modern Television. Munywani wangye, yebare kubaasa kuba kandi n'okuratira entebeekanisa nainga shi enteekateeka zoona za Modern Television. Ninkusiima ninkwebaza ahabw'okubaasa kuba nookwata esimu yaawe okagira oti mazima reka nze aha Tik. Kwonka reka nze aha YouTube, reka nze aha X, reka nzeyo hoona ah, kugira ngu mbaase kuba ninkufuna Modern Television. Eki orikukora nikiba kiri kirungi munonga munonga munonga munonga munywani wangye. Ebiro twasigaza ebiro bini bibiri tukabaasa ku- turi omu countdown guy, turi omu countdown tukabaasa kuba nitwiragara omu ki turikweeta kandi ngu niki. Ani Krisimasi ninga shi a Nohiri waakiceka ekintu ekyo? Hati ekintu nikwo turikuba tukiine Tisyo kandi ahandi niinyenda kukugambira ngu twasigazeyo kawuntidawuni y'esande nk'emwe n'ebiro nka bingahe jasiti omwaka nagwo tukaguteera ahansi n'okushaba embabazi ow'ahaiguru kugira ngu abaase kuguma naitwe omuri byona ebi turikuba nitukora abaase kutuhwera atuheereze amaani turuge omu mwaka tuze omu gundi ebiri otabaasize kuba nookora omu mwaka ogu hama munywani wangye Yaaba haine eki oturotiireho amaani orikugira ngu ninza kukikora omu mwaka ogu, nyabura we. Tukyaineyo akaire kakye tukagumara. Ku oraabe otakakikozire, obe nooyenda kugura emotoka, akasente obe oine okaseeviingire, gigure kutakahweireho, okamara ngu gwahwa otagiguzire. Of course waaba oine eki obaire nooyenda kwekorera, kikore kutakahweire, otagira ngu omwaka gukakufeera busha. By the way, tihaine omwaka ogwarafiire busha, reka mbagambire. Waashanga oine amagara okaruga omu mwaka okaza omu gundi, mazima omwaka niguma gutakufeera busha. Hati owangira ngu omwaka gwakufeera busha kasha obu ori otaine magara, owaarugire omu magara g'ensi egi. Uum. So mbwenu ekyo tugume tukiteekateekeho, wimuka akasheeshe osiime embabazi z'Ow'ahaiguru ahabw'okubaasa kuba naaturinda omuri byona ebi turikuba turimu. Nibyo ebyo. Puroguraamu neetwikibwaho aba TANA, Miracle Agencies. Aba nibakugambira ki? Nibakuheereza obuheereza bw'okubaasa kuba nibakutwara aheeru akandi kuza kukworondera emirimo nyamwingi. Ee, ahu abantu batainemu emirimo mingi mingi mingi mingi munonga munonga ei barikuba nibakutwara kugira ngu baze kukworondera, then aha noobaasa kuba nooyetunguura. Omwe omwe twinemu ba warehouse loaders, twinemu aircraft cleaners, airport loaders, Akandi omu mahanga nu, harimu za Dubai, n'agandi mahanga nyamwingi, mbwenu tindaze okwe aga muntu naagamarayo. Amahanga ag'okukoramu akasente aheeru gakanyire tyana erimira ku agencies, ah, nikyo ky'okugarukamu kyawe ahabw'okuza kuronda, ah, eki barikweta ngu niki, eki barikweta ngu ni akasente aheeru. Interviews zirikugyenda omu maisho ahari abo abakwitse nibenda kugyenda. So mbwenu wowe otakehandikiise, tuhikirira namba yaitu nka Modern Television tubaase kuba, ah, nitukuhe, nitukwitsa aba tyana erimira ku agencies. Ziro mushanju emirundi eshatu, abiri na mukaaga, abiri na ina, abiri na mukaaga. Ninga shi wotakwenda kukontakitinga aba Modern TV, nobasa kwija kandi okontakitinge enamba z'aba T and N Miracle Agencies, abo nibashangwa aha namba eya ziro mushanju ziro ziro, ikumi na ishatu, kyenda na ibiri, kyenda na mukaaga. Noba noterera aba T and N Miracle Agencies baze kukurondera omurimo aheru, obase kuba noyefunira esente. Give Zeus Aninia Okwine omu programme. Sunrise Show ekihurinkano ahari Modern Art Television tukuhereza kuruga omu tawuni eya Ntungamo ningashi omu munisipalite eya Ntungamo haihi na Mogas Petrol Station aha rubaju nka aho aho then turi aha opposite n'ekizimbe kya Lions Club of Ntungamo. Waaba wakihikire okiri haihi na Mogas Petrol Station noobuuza studios za Modern Television ziri nkahe nibabakwikirizeho butereevu. Ka ngyende nte waanyetegyereza. Turi aho. Puroguraamu ka ndeete nsheshe eteekwaho, eteekibweho banywani baitu aba Modern Institute of Business and Vocational Studies, za. Prinsipo wa ishomero eryo, of course, nibatuteekamu akasente kugira ngu puroguraamu yaitu egi tubaase kuba nitubaheereza kurungi. Tubaheereze ebirikutamba, ebirikutambura omu myanya yaitu, tubamanyise omu ihanga ryaitu, okubamanyisa. okumanyisibwa kandi n'okubaasa kuba nooshemererwa nangwa n'okwegyesibwa n'okuhuumurizibwa munywani wangye ahabwa puroguraamu ezi turikuba twine aha Modern Television. Eishomero eryo nirikugambira it is an institute so when nibakugambira ngu obwire nk'obu turimu obu twaruga omu bwire bw'ebi Abamikuru baineho abeegi aba in service nabo nibabakiira kandi nibashwera bashomesa amashomo aga tekiniko nangwa n'aga bizinesi hamwe n'aga ECD ninga shi Early Childhood Development. Waketegyereza akantu ako kanteekateeka entongye negye munywani wangye. So amashomo ago nibabasa kuba nibagakwisaho kurunga rungi munonga munonga munonga. Twaruga omu biro bikuru, obaase kuba nooronda ahu oraaze kushomera nainga shi obaase kuba nooronda ahu oratwara omwana waawe then ahandi obaase kuba noomutoororera eishomero rya Modern Institute of Business and Vocational Studies. Noobaasa kuteererayo, noobaasa kuteera namba y'esimu kandi ogiteerere ou barikweta ngu ni dayirekita w'eishomero eryo, Omwami Wilson kandi noomukihikaho aha namba eya ziro mushanju ziro makumi ana, Kinana na mushanju magana ataano. Oijo niyo namba ya dayirekita w'eishomero eryo niryo rimwe erya Modern Institute. Turi aha puroguraamu eya Sunrise Show, Okiine Gibbs MC ninye nkyakwiniire kyarimwe. Webare kuguma aha Modern Television. Eri izooba twine ebintu nyamwingi ebi turikuza kukuhitsyaho omu puroguraamu yaitu egi. N'ebintu byingi munonga, ti kintu kimwe ninga bibiri, turi aha kukuhereza. Ee, itwe turi aha kubaasa kuba nitukuhereza, eki nikikabaasa kuba nikikutambura kurungi ahu ori hoona, munywani wangye. Nituba twinemu erya nguuto, kandi nituba twinemu, nituba twinemu ekihaburo ky'omukozi, nk'abarikuba bataakozire. Nimanya obwire obwingi hati abakozi abamwe ningira mwatandikiire kuruga aha mirimo yaanyu, kuza kwetegurira ekyero kikuru kya Krisimaasi. Nyamushana mwaruhuukiremu, kirye gye. Yes, kirye gye, kwonka nabwe na twaba niturya, na twaba nitunywa, tumanye ngu hariho obwire obura, obu, hariho obwire obw'omu misho ya Krisimasi. Tikiri enyima ya Krisimasi, kwonka Krisimasi yaheza kurugaho. Omu misho gaayo hariyo outcomes. So twetegurire outcomes ezo, abaine abeegi.

Oyekwase Ruhanga oshabe munonga kugira ngu akuhwere omu bi orikukora then omwaka oguriije gubaase kuba nigukutamburira kurungi munywani wangye okwaitse nondeeba. Abantu baitu kuruga omu disiturikiti eya Ntungamo, abantu baitu ba Rubare, abantu kandi baitu. Abantu baitu abakajara, abantu baitu aba Ruhama, boona nimbakura mwena mwena mwena, nimba ngu timukarugaho kandi omwami omwami Balamu Uganda kuruga Kabale nakwakura omwami Balamu kuruga Rushenyi ogwe ni MP wa Rushenyi MP to be of course member of parliament to be. Omwami Balamu niwe amanya. Ninkwenda eze obuhanuzi munywani wangye n'abu n'abu oyetsimbire nabo nabo n'abu akora aine nawe tiimu kaaruga aha Modern Television. Nyine abaavu nabo banywani bangye mwena kuruga omu disiturikiti eya Kabale ahu ndikuzaarwa kandi era twakoraho Omwami Evans. Uncle Evans ogwe n'omutsigazi murungi, omunyeeto murungi, he is my friend, nakwahura Uncle Evans mwene mwene David, yes kuruga oku omuri Rwakasheenda kandi egyo n'eshaaha omuri Kahondo maziba, nakwahura omwami Evans, uncle ningashi obu abaingi barikumanya nka Nasaasira Evaristo. Mutabani wa Tuhimbise, David, naakwakura. Mwana wangye munonga, nyanakare nitucuba enyakura y'abantu boona kuruga omu kicweka kyanyu ekyo, omu kicweka kyaitu ekyo mbwenu munywani wangye naabakura boona boona abarikukunda kureeba modern terevijoni. Beekuumireho ky'amaani za aha YouTube channel yaitu obaase kuba noosabusikurayibinga kandi.

A Kandi ezi kuba a nizikushemeza, e tu turi aha kubasa kuba a nitukuhereza. Ni ka turaga arimu n'eby'aha nkuuto, munywani wangye. E Bimwe bikwatagaine n'eby'aha nkuuto, a niinyenda kandi eri izooba kubasa kuba a nimpabura abavugi, a muno munonga omu bwire bwa a bw'ebiro bikuru nk'obu. Omu bwire bw'ebiro bikuru, a abavugi a n'okuteekamu. n'okuteekamu eki turikweta ngu ni obwerinzi bw'amaani kugira ngu mwarinda abantu abu murikuba muvugire nangwa n'amagara gaanyu. Sipiidi, mukyendeezemu ka sipiidi, mwegyezeho kukurataho ebiragiro bya turafiki kugira ngu mwabaasa kuba nimukyendeeza aha bubi nainga shi ahari zaabutandu ezirikubaasa kuba nizibaho muno munonga omu biro bikuru nk'ebi. Mbwenu banywani bangye, ka tureebe ngu obwire obwingi nookira kushanga sipiidi eriyo ku isi eriyo erikureeta ki? obuzibuzibuzibu. Mbwenu nkaba nabagambiireho n'abantu abarikoresa oruguuto bakutambuza ebigyere, mumanye gye oku murikukurosinga kugira ngu otakashanga nokurosinga kubi kandi ahandi okashanga ebintu byabaasa kuba nibikugyendaho kubi munywani wangye, munywani wangye, munywani wangye. Okwitse nondeeba aha modern television. Okay. Ekyo kyazaho kandi niinyenda kubanza naatabaarizayo abantu baitu b'omu disiturikiti eya Kanungu. Niinyenda kwaakurayo munywani wangye kandi niinyenda kwaakurayo munywani wangye baitu ogw'omwishiki nibamweta.

Kabaasire kuba nikabanshemerereza akatsi omu kahumuro kakye. Meanwhile, ninza kuba ningaruka na bingi ebi twine omu puroguramu eya Sunrise Show, Ekimurinkano aha Modern Television, okiine Giggles MC.

Niki Kuzemusi Okyakwine? Kandi oyijuke turi omu Sunrise Show, ekimurinkano aha Modern a Television. Nikwo naaraga aha mutsyo n'obuhabuzi bw'omukozi munywani wangye. Iwe munywani wangye ori omu k'okwaitse nookora, noye nooyetenga magezi ki? Eky'okubanza kya byona, y'obaire nookora ninga shi orikukora? Yega kuseevinga, kandi aku oseevingire omu Kurisimaasi egyo takaakarya okakamaraho. Munywani wangye manya ngu hariyo obwire obwa Kurisimaasi obukwitse nibwija. Kurisimaasi yaaheza kurugamu, nooba nooyetenga kushuba kutandikira. Kandi ojuke tokaatandika otainemu n'orwataano. So mbwenu ekyo oine kuba nookimanya, okamanya oti, naaruga omu Kurisimaasi nti, nyine ah'okutandikira. Warya okamaraho, mwaa, mweteera ahansi nainga oba oine nka ka kapito okeesigire buri kwenda kukakozeesa, waamara okariira omu Kirisimaasi oshemererweho na banywani baawe, ebintu bikuteera ahansi, mwaa, nk'engamba yo eriigyenda. Ebintu nikwo biri bize mbwenu banywani bangye abarikundeba eshaaha nk'ezi, munywani wangye, ah, so nimbakundira kyarimwe. Ai Nyakureho munywani wangye kandi Dickson AK Uganda ogwe n'enzaarwa ya Ntunga mu Buhaama eeh Ka mwakure nimba nimanya ngu takaabaasa kuba naarugaho ninkira kureeba bwa message bweye naatusindikira ari ku twakoraho itwe aba Modern Television Yes of course nikwo tukuse tukyanga tukyatambura tusyo kandi oijukye eriizooba naanaakugambiire ebiro abiri na bishatu tutaatsigaze ebiro bibiri ekiro ekya nyentsya akari owa kashatu Nimuhakana kuteekarangura omu kunena kandi mbwenu oraabe otamwine akanyama, so mbwenu nikita ka nimuteeza orwaara ahakuba hariho obwoku oryaaho nooza kuba obihuriire mukaananka yaarugwa enyama ya Kurisimasi yaataaha? Apaana! Egyo enkora egyo nibagyeta enkora efiire. N'enkora mbi munonga munonga munonga kushanga nogira ngu naaba ogw'enyama ya Krisimaasi ngu naataaha ayayayayay nimba nimba nka hatya abakazi omu omu byaro okwo nainga shi abakyara eija nka ezi obwire nk'obu emiceeri bakagibagana kare abamwe bari haigukugimara hehe hariho abari omu bibiina by'enyama. Orwakana nibasana nibabaaga enyama nibarya orwakishatu means akare of course nibasiiba niba nokusiiba nibabaaga iza the whole day ii katweriire nikiba nikyenda kugira ngu tuhisemu akaire tuhumuze aha bwonko nobwihire obwokubanza nokora ohumuraho kakye omu pasika abamwe pasika tibakiraga kuhumuraho bagira ngu of course nituteekwa kuhumuraho omu ku ikumi nebiri Omu bwire bwa Kurisimaasi, omu mazaarwa ga Yesu Kristo, kwonka na twaba niturya, na twaba nitunywa, twijuke Omuhangi, tumanye ngu hariho n'Ogwo Ow'ahaiguru owaatutaireho. Si mbwenu tutakaamwebwa. Ee, twebwe twijuke kusiima Ow'ahaiguru. Ekyo nyowe ninkibagambira buri izooba. Ee, abarankunde muraaze kunkunda, abaranyange muraaze kunyanga. Bakeetegyereza akantu ako. So, nikwo biri bisyo. So, mbwenu kandi, niinyenda kushemererwaho na banywani bangye abari omu mashemererwa, abarikuba baine amabanga omu bwire nk'obwo, abarikuba baine amashe, am, mashemererwa na shi. So, kandi nshube enshaashe n'abo abaakuba baine nk'abu bagwize nainga abu bafeereirwe. Ensi nikwo eri, nikwo turikugituuramu tutyo. Eky'amaani n'okushaba Ow'ahaiguru kugira ngu abaase kuba naabakwasa ebintu. situations ezo bibaase kuba ari muzirabamu kurungi kandi ahandi ebintu bibaase kuba nibibatamburira kurunga rungi ekintu kibagyendere maridaadi saana yes of course niyo nakwakuraho abantu mwena abatakaruga aha mukutu ogwa YouTube niyo nakwakuraho omwami Jonah

Omu tauni yaitu eya Ntungamo kandi ahu nibakuguza ebintu byona ebikwatagaine n'emyenda, nonononono nibakuguza ebintu ebikwatagaine n'enkaito, bakuguza enkaito za buutu ezi ez'okuteeza emipiira, enkaito ya buri kika yoona, ebaaga eza buri kika. Rujuumura Shop aho aha Wangwe omu Ntunga Municipality ahu omuhwa orikwiija okabaasa kuba nobashanga. Ebiro ebi nimanya ebintu byoona bitembire nimanya heeheeyi aah iwe waaza nk'omu katare okaramuza emihendo y'ebintu ebintu byoona bitembiire kyarimwe kandi n'obwiire bwa Christmas ni festive season. Ni abantu barikukorera kyarimu akasente nabwo na hati nindeeba omworeko omu rintungamu aha caayi kya mate nigugyenda omu maisho bamwe abarikukunda kweshemezamu kucakaramu kuzayo kugurayo ebi orikwenda kugura noba orikuza kushopinga noba orikuza kurya okashemererwa mbwenu omworeko aho guriho omworeko gwatandikire kandi nigwenda kugumizamu omu biro bikuru omu gurimu so mbwenu nabwo guri aho kyona kiri aho Twine amakuru abantu baitu ba disiturikiti eya Kisoro. Omwami Jovin, Dokita Solomon, nakwakura. Dokita Solomon niba muto okarugaho Jovin. Ogwo mushaarwenu Jovin tari professional Dokita kwonka mbwenu ahabwokumukunda tukamugurya ka Dokita Solomon. Ari so principled ninka omu Dokita wonyine so mbwenu nkaba nka namanya obu yabire akyashoma akagyamu ekyati mbwenu nibarimweta. Ngu akaba namanya science subject so bamweta Dokita kare naaku akora Dokita Solomon oya twiha kuturuka omuri kisoro ninga kuri abantu baitu aha kisoro twineyo abandi banywani baitu nyine omunywani wangye nka Emma nagira omunywani wangye Moses nagirayo ah Timothy eh Timothy niwe naaku akora nyenda kushuba kandi nimushumbire kyaremwe z'omu district ya Rubanda nyakureyo DJ Sebs DJ Sebs naaku akora eh tinka akora ku akora munywani wangye Tinkubura kukwakura ninga ngu eki orikora nikirungi munonga munonga munonga. Munyaanya wangye kandi bro wangye Ignatius, Ignatius naakwakura nimba niimanya ngu naiwe tokaarugaho. Kira kutuforowinga Modern Television haza niba ninkishaba kugira ngu oze aha YouTube obaase kuba nootuforowinga kandi eki nikibaase kuba nikikutamburira kurungarungi munonga munonga. Ignatius ogwe omuri Kahondo kandi omu Maziba Sub County, District and eya Kabale. Niinyenda kuhendeza banywani bangye Christmas mbwenu abu naayakura n'abu ntaayakura. Abazaire bangye tinkaabeebwa of course tinkubaasa kuba nimbeebwa. Nimbaakuraho kandi nimbendeza Krisimasi enungi n'omwaka murungi ogw'enkumi ibiri abiri na mukaaga ogu twaza kuzamu ogw'eihoreere. Mukama abaase kuba naabatukuumira, atukuume twena kugira ngu tubaase kuba nituguhikamu kurungi. Niinyenda kugyenda kandi niinyenda kusiima buri omwe weena owaaba ari ahari naanye omu puroguraamu yaitu Sunrise Show. Niinyenda kusiima kandi nkakwebaza. Yebare kubaasa kuba nooba naanye kuruga ahi twabaasa kuba nitutandikira. Nitwabaasa kuba nitwitsa omwana omutangirizi zirabura ezi tinkabura kukwakura ebwe ni ka ziri bro wangye eh, tinkubura kukwakura munyaana wangye ninkunda nk'orw'etaano I love you so uh, much wakakyenga right akandi aho niho twarugyere kimwe nkabaasa kuba ninsima buri omwe weena owabaasa kuba naaba nanye omu puroguraamu egi eh, y'ekimurinkano aha modern television shoka ningi kuhikyaho kuruga kuruga ogw'okubanza akandi kuhikyira kyarimwe orwakataano Ee, nimba ndiho aha. Nimba ndiho aha kubaasa kuba ninkuheereza. Iwe okiine bizineesi yaawe, eshaaha yoona ahu okugireetera nainga shi ahu okucwikirira aha kanaamba kaitu k'esimu, nitubaasa kuba nitugikurangira kurungi ahari ziro mushanju emirundi eshatu, abiri na mukaaga, abiri na ina, abiri na mukaaga. Eeh tuba nitukwitsa buheereza boona niturangira ka business kaawe ninga shi nitukora naiwe omu bwiire nk'obu eeh oba ni burungi oba ti burungi nituba turi naiwe munywani wangye waaba naitwe. Ka nteekateeke nti aho waanyetegyereza. Tiyaine emirimo erakweta ensinziro takagyeebwa, kandi egyo ngu neekurondera emirimo aheeru, obaase kuba noogyehiki noogyekwataho ebaase kuba neeza kukurondera emirimo aheeru, bahikirire aha namba zaabo z'esimu nainga shi obaase kuba nookontakitinga itwe nk'aba Modern TV nitubaasa kuba nitubakwisaho nainga shi

Nitwateera oburuuru, so mbwenu turiyo nitutandika oburuuru aho mbwenu twine kwegyendesereza kugira ngu n'oburuuru twaaba twahikire omu mwaka oguriije oburuuru nabwo tubaase kuba nitubuteera kurungi kandi turonde tucuuzinge waizire turonde abeebembezi abarikubaasa kugira eki baatuhinduriraho nainga shi empinduka ei baatureetera, positive change etari negative change. Ekyo nikyo turikwetenga. So waaza kuza kuronda omwebembezi, banza waashujuma oreebe emitwarize ye, emikorere ye. Waashanga abaire naakora gye, waashanga abaire atakukora gye, omuguruke oteekinge ondiijo. Nikwo kiri kizyo. So mbwenu kandi aho, aho kyarimo niinyenda kugyendera kyarimo kandi mbaase kuba ninkusiima, nkwebaze ahabw'okubaasa kuba nooguma naanye. Amu puroguramu egi. Ahandi, nkugire nti Mukama abaase kuba naakundindira kuhisa obu turaagaruke kureebana omu puroguramu ze ezindi ez'entebeekaniza eya Modern Television. Mukama akundindire ogugire Kurisimansi nungi kandi n'omwaka murungi ogwihorere. Mukama akundindire. Babayi.